Yma yng Nghymru, mae yna nifer o lysoedd barn i ddelio gydag achosion difrifol fel hwn yma yn Gaerdydd. Mae'n achos o'r fath, fel arfer, bydd barnwr yn gwrando ar bob gair o dystiolaeth ac yn rhoi arweiniad i'r rheithgor os bydd angen. Dyn ni'n freintiedig iawn yng Nghymru am fod gennym ni un o'r systemau cyfiawnder gorau yn y byd ac mae yna bwysigrwydd mawr yn cael ei roi ar y gwir. Holl bwrpas achos Llys ydy ddarganfod y gwir ac i roi dyfarniad teg. A'n bwriad ni heddiw ydy edrych ar un achos Llys oedd yn bell o fod yn gyfiawn a theg, sef achos Iesu o flaen Pilate. Roedd y prif offeiriaid a'r arweinwyr eraill wedi penderfynu rhwymo Iesu a'i drosglwyddo i Pilate, y Llywodraethwr Rhufeinig. Dim ond Pilate oedd â'r hawl i ddedfrydu troseddwr i farwolaeth. Wrth iddi wawrio, fe symudwyd Iesu o dir archoffeiriad i bencadlys Pilate, taith gerdded o tua hanner awr. Yno, fe ddechreu nhw ddadlau i hachos yn ei erbyn. Luc, pennod 23, adnodau 2 i 4. Mae'r dyn yma wedi bod yn cam-arwain ein pobl, Mae'n gwrthwynebu talu trethi i lywodraeth Rhufain, ac mae'n honni mai fe ydy'r brenin, y Meseia. Felly, dyma Peilat yn dweud wrth Iesu, Felly ti ydy brenin yr Iddewon, ia? Ti sy'n dweud, atebodd Iesu. Yna dyma Peilat yn troi at y prif offeiriad a'r dyrfa ac yn cyhoeddi, Dwi ddim yn credu fod unrhyw sail i ddwyn cyhuddiad yn erbyn y dyn yma.
Yn amlwg, roedd achos llys Iesu'n dipyn o ben tost. Roedd yr arweinwyr Iddewig yn benderfynol iawn, ac er fod Pilate yn gwybod bod Iesu'n ddyn di-euog, doedd e ddim eisiau gwrthwynebu nhw. Fe basiodd Pilate y mater ymlaen i Herod Antipas. Mae'r Beibl yn dweud fod Herod wrth i fodd yn cael y cyfle i weld Iesu. Oedd wedi clywed amdano ers amser maith ac yn gobeithio yn cael ei weld e yn gwneud rhywbeth gwyrthiol.
Luc, pennod 23, adnodau 9 i 11. Gofynnodd Herod un cwestiwn ar ôl y llall i Iesu, Ond roedd Iesu'n gwrthod ateb. A dyna lle roedd y prif offeiriad a'r arbenigwyr yn y gyfraith yn ei gyhuddo'n ffyrnig. Yna dyma Herod a'i filwyr yn dechrau gwneud hwyl am ei ben a'i sarhau. Dyma nhw'n ei wisgo mewn clogyn crand, a'i anfon yn ôl at Peilat.
Yn ôl aeth Iesu at Peilet felly, a'r tro hwn, roedd yn rhaid iddo fe wneud penderfyniad. Roedd e'n credu bod Iesu'n ddieuog, a doedd Herod chwaith ddim wedi darganfod unrhyw reswm i'w gyhuddo. Ac ar ben y cwbl, fe dderbyniodd Peilet neges gan ei wraig yn dweud, Mae'r dyn yna'n ddieuog, paid gwneud dim iddo. Roedd gan Peilet ddewis anodd o'i flaen, ond Roedd yn draddodiad ar adeg y Pasg Iddewig i ryddhau carcharor, un iddo bobl yn ei ddewis. Nawr roedd dyn yn y carchar o'r enw Barabbas, terfysgwr oedd yn euog o lofruddiaeth. Cynigodd Pilate i ryddhau Iesu, gan ei fod yn gwybod mai cenfigen oedd y tu ôl i'r cyhuddiadau yn ei erbyn. Ond, roedd yr arweinwyr Iddewig yn benderfynol o'i ladd.
Ioan, pennod 18, adnodau 38 i 40. Aeth Peilat allan at yr arweinwyr Iddewig eto a dweud, Dwi ddim yn ei gael yn euog o unrhyw drosedd. Mae'n arferiad i mi ryddhau un carcharor i chi adeg y Pasg. Ydych chi eisiau i mi ryddhau hwn, brenin yr Iddewon? Na, medda nhw, gan weiddi eto, dim hwn, Barabbas 'da ni eisiau.
Cam nesaf Peilat oedd gorchymyn i Iesu gael ei chwipio. Roedd y chwip, y fflagrwm Rhufeinig, wedi'i wneud o stribedi lledr wedi'u plethu'n dynn ac yn aml roedd peli bach o blwm wedi'u plethu i mewn i'r chwip. Byddai'r carcharor yn noeth. ac yn colli lot o waed wrth i'r peli plwm rhwygo'i gnawd. Er mwyn ei fychanu, fe roddodd y milwyr goron ddraen ar ei ben a'i wisgo mewn clogyn porffor. Yna, roeddwn yn mynd ato drosodd a throsodd, a'i gyfarch gyda'r geiriau, Eich mawr hydy, brenin yr Iddewon! ac wedyn yn ei daro yn ei wyneb. Yn Jerusalem mae eglwys y Fflangelli, The Church of the Flagellation, ble mae traddodiad y dweud y cafodd Iesu i chwipio. Ger llaw, mae bwa ecce homo. Ystyr ecce homo ydy dyma'r dyn, ac eto mae traddodiad yn dweud mai dyma lle roedd Peilet yn sefyll pan siaradodd â'r dyrfa gan ddweud, Dwi'n dod ag e allan eto, i chi wybod mod i ddim yn ei gael yn euog o unrhyw drosedd. Daeth Iesu allan yn gwisgo'r goron ddrain a'r clogyn porffor, ac meddai Peilat wrthyn nhw, Edrychwch, dyma'r dyn! Y foment y gwelodd y prif offeiriad a'i swyddogion e, dyma nhw'n dechrau gweiddi, Croeshoelia fe! Croeshoelia fe!
Mae yna sawl cerflun yn dangos pilot yn golchi ei ddwylo ac yn gwrthod derbyn y cyfrifoldeb am drosglwyddo Iesu i gael ei groeshoelio. Ond, roedd pilot eisiau plesio'r dorf, ac fe ryddhaodd Barabas a chondemnio Iesu i farwolaeth. Roedd popeth a ddigwyddodd i Iesu yn ystod oriau cynnar y bore Gwener hwnnw yn rhan o gynllun mawr Duw i ddod â ni'n ôl i berthynas ag ef ei hun. Dyma eiriau o lyfr Eseia, sgrifennwyd 700 mlynedd cyn yr achos llys yna yn Jerusalem.
Eseia, pennod 53, adnodau 5, 6 ac 8. Do, cafodd ei anafu am ein bod ni wedi gwrthryfela. Cafodd ei sathru am ein bod ni ar fai. Cafodd ei gosbi i wneud pethau'n iawn i ni. Ac am iddo fe gael ei guro, cawson ni ein hiachau. Da ni gyd wedi crwydro fel defaid, pob un wedi mynd ei ffordd ei hun. Ond y mae'r Arglwydd wedi rhoi ein pechod ni gyd arno fe. Cafodd ei gymryd i ffwr heb achos llys teg. A phwy oedd yn malio beth oedd yn digwydd iddo?
Digwyddodd popeth yn gyflym iawn ar ol i Iesu adael y swper olaf ar y nos Iau, ac erbyn naw o'r gloch ar y bore dydd Gwener, roedd wedi cael ei ddedfrydu ei farwolaeth ar y groes, er nad oedd unrhyw sail gyfreithlon dros wneud hynny. Wrth feddwl mwy am Iesu, Pilate a Barabbas, rŷn ni'n cael y cyfle i ystyried rhan o hanes pwysicaf y Beibl.